Kif sibt ruħi hawn? Din il-mistoqsija dejjem jagħmluhili, speċi kif sibt ruħak f'Malta? Sibt ruħi f'Malta bħala student, ġifieri ma ġejtx fil-baħar, ma ġejtx fuq dajsa, ħadd ma daħħalni b'mod kontrabandu applikajt għal viża minn il-Ġordan li naħseb li sallum il-ġurnata ma fijiex ambaxxata Maltija, imma hemm naħseb li hemm konsularju. Hemm konsularju. U mort applikajt għal viża u ġejt kif jiġi kulħadd ġifieri b'mod legali ġifieri b'mod normali. Bħala student. Rajt Malta tinbidel, da żgur li rajt Malta tinbidel. Ilni hawn 30 sena ġifieri rajtha tinbidel fuq livell kulturali, fuq livell soċjali, fuq livell politiku, fuq kważi f'kull aspett u Alla ħares, Alla ħares jekk ma tinbidilx, għax inkella tispiċċa bħal ċmina. U sistema li ma tinbidilx tispiċċa. Meta meta ngħidu identità naħseb nitfixkel jiena meta ngħidu identità għax illum l-identità saret xi ħaġa magħmula minn elf ħaġa. Ġifieri saret xi ħaġa pjuttost komplessa. Fis-sens ġifieri jiena ġieli ġieli jistaqsuni inti x'inti? Għarbi, Ewropew, Musulman, Kristjan, Pagan, x'inti eżatt. Fl-aħħar ngħidilhom jiena daw kollha. Jiena daw kollha, iva, parti minni Musulman għax twilidt Musulman u m'hemm x'tagħmel. Mhux qed ngħid li l-Iżlam huwa diżgrazzja, imma it is an entity u parti mill-identità. Sewwa, imma la ilni aktar minn nofs ħajti ngħix mal-Insara, mela jiena speċi ħadt id-drawwiet tal-Insara. Jiġifieri rridu ma rridx parti minni saret Nisranija. Sewwa, u la jiena ċittadin ta' dan l-globu, jiġifieri għad inġib ruħi b'mod globali, eh, mela jiena I belong to, to the globe. Illum l-identità saret xi ħaġa diffiċli, saret komposta, ikkomplikata u magħmula magħmula minn ħafna, ħafna, ħafna affarijiet. U mhux qed nitkellem jiġifieri f'sens dejjaq ta' reliġjon u kultura u x'ismu. Illum, illum Malti tgħidlu kebab jaf x'inhu. Affarijiet li ktibt ovvjament bil-Għarbi. bil-lingwa nattiva tiegħi. E, u għadni, speċi niktib bil-arbi, għadni niktib bil-arbi għax speċi l-lingwa tiegħek tibqa l-iqreb ħaġa tiegħek. Deċidajt li niktib bil-Malti meta skuprajt li jiena speċi infettat bil-kitba. Għax kultant nħobb ngħid l-kitba bħala infessjoni. Ġifieri xi ħaġa li tirkbek u trid tara se tagħmel. U eh, kuntat niktib bil-arbi u naħżen, naħżen ġieli bat lil xi gazzetti u dan. Imma mbagħad irrealizzajt imma speċi jiena mhux qed ngħix fost il-Maltin. U jekk qed ngħix fost il-Maltin u mhux qed ngħix temporanjament, mela allura speċi jiena wieħed minnhom. Allura għalfejn ma nindirizzahomx bil-lingwa tagħhom u waqt li nkun qed nindirizza lilhom inkun qed nindirizza lili nnifsi ukoll għax jiena parti minn dal-poplu. Jekk jekk jiġri xi ħaġa lill-Maltin ħa tiġri lili wkoll. Speċja, jekk, jekk għandna destin wieħed u futur wieħed u mixja waħda, speċja b'liema lingwa l-aħjar li nkellimhom? Mhux bil-lingwa li jkellmuni biha, bil-lingwa tagħhom ta' kuljum? U jiena ma nħarisx lejn il-lingwa Maltija bħala second language, kultant, noħlom bil-Malti. Kultant noħlom bil-Malti. U jekk xi ħadd iqabbiżili fit-triq jiena u nsuq qabli toħroġ li xi kelma mhux kif suppost bil-Malti. Ġifieri ġiet tikkompeti mal-lingwa nattiva tiegħi u kultant tiġi qabilha. U ma nara xejn ħażin, ġifieri jekk inti għattajx mat-talin, mela kun mat-talin. Speċi jekk inti ma tirriflittix il-polls il-polls tan-nies li tgħix fosthom ma tiktib xejn. Issa la ftaħna l-speċi l-pakkett tal-lingwa dik li tħollu torbot, ġifieri kittieb aħjar minn kittieb ieħor għax għandu l-lingwaġġ forsi aħjar minn ħaddieħor. E, mhux qed ngħid il-kitba lingwa biss, il-kitba ħafna aktar minn hekk. Immaġinazzjoni u osservazzjoni ħafna aktar ġifi. Imma fl-aħħar mill-aħħar kif tpoġġi l-kliem. Issa jekk jekk speċi kulħadd tgħid li ma ki inti kif tiktib bil-Malti u tikteb tajjeb bil-Malti. Ħafna drabi, ħafna drabi, eh, jien minn dem kelli passjoni, passjoni enormi lejn lingwa. Tkun tkun minn fejn tkun bħala sistema ta' ta' ta' ta' ta' ħsejjes taffaxxinani. il-lingwa bħala sistema ta' ħsejjes. Imma fil-każ tal-Malti, l-aktar ħaġa li azzardatni biex niktib bil-Malti, ovvjament, huwa l-Arbi. Għalkemm ġifiri il-Malti jinkitib bil-kontra tal-Arbi, u kultant di bil-kontra ma tantx jifhmuha ħafna nies, jiġifieri inti mhux qed nitkellmu fuq sempliċement kaligrafija li tibda mix-xellug għal-lemin u fil-każ tal-Għarbi mil-lemin għax-xellug, tiskanta, kultant moħħok kollu jrid jaqleb għax-xellug mix-xellug għal-lemin biex tikteb bil-Malti. Avolja l-Għarbi u l-Malti jiġu minn xulxin. jiġu minn xulxin fis-sens meta żewġ lingwi jixxiebħu, il-lingwisti jgħidu li jew waħda ġejja mill-oħra jew waħda omm l-oħra. Sewwa? E, Il-Għarbi iva kien xettru, kien xettru li azzardani biex niktib bil-Malti avolja l-kaligrafija kompletament differenti. Il-lingwa u għada hija proċess il-ħin kollu għaddej, ġifieri huwa proċess ma jispiċċa qatt. Il-lingwa fenomenu, fenomenu l-ħin kollu jiżviluppa. Eh, il-lingwa huwa huwa ħlejqa ħajja. Dejjem tinbidel u jekk ma tinbidelx ma tkampax. Ma tkampax, għajja ngħidu 20 sena ilu jekk tgħidil xi ħadd Facebook. Ma kien jifhem xejn. Jo, jo, tajidlu skajb. Kien ħajaħseb li tkellmu biċ-Ċiniż. Sawa. Imma eh, fortunatament il-lingwa kapaċi tilqaw, tilqaw u tilqaw u naħseb li infinita. Lingwa infinita. Fil-fatt ir-responsa, il-feedback li ħadt mill-qarrej Malti hija li ħallietni speċi determinat biex inkompli nikteb. Għax naħseb kieku falla l-ewwel ktieb tiegħi naħseb kont naħsibha mod ieħor u ngħid li m'iniex qed nikkomunika ma' dawn in-nies Kont qabli nwaħħal fija nnifsi li m'iniex tajjeb biex inwassal il-messaġġ, imma fortunatament l-ewwel ktieb għamel suċċess għalkemm għalkemm kienet kedda biex tippubblika speċi kulħadd beda jgħidli imma speċi kif ħa nippreżentak l-qarrejja Maltin, il-pubbliku Malti, meta inti ħadd, ħadd, dik il-kelma ħadd ma jaf bik. L-ewwel ktieb li ħriġt lura d-dar u ġrajiet oħra li ma ġrawx. Mort għand il-pubblikaturi ewlenin f'Malta u u speċi ma qalulix li l-kitba mhux tajba, imma qalu li speċi inti min inti. Kif ħa nieħdu riskju biex nippubblikawk meta ħadd ma jafek? Meta ħadd ma jafek. U kienet vera, kienet triq twila e, u daqsxejn ta' dwejjaq biex ngħidlek għal kittieb, speċi meta jaħdem fuq prodott u jpoġġi parti minnu nnifsu fi, u mbagħad speċi ma jiġix mill-qu. Tħossa naqra, tħossa naqra, għax il-kitba għal-kittib bħal eh, mara għat t-prezenta l-ibina. Issa mara għandi nifem li tara li bina l-isbaħ wieħed li għaw fid-dinja. Jista' jkun li mhux hekk il-każ, imma li għaw għal isbaħ wieħed għax ibina. So, mhux qed ingħid li l-kittieb jara l-kitba tiegħu l-isbaħ ħaġa. Barra minn hekk, għax inkella nifqu niktbu, jiena kieku personalment jekk tidħol li jidħol li xi fellus frasi li kitba tiegħi hija l-isbaħ ħaġa nieqaf nikteb speċi. Jiena nimmen li l-isbaħ kitba għadha ma nkitbitx għalhekk għadni nikteb għax forsi nilħaqha. Imma eh, fil-bidu iva kienet kienet problema kedda, kienet kedda fil-bidu. Imma imbagħad il-ktieb għamel suċċess u u minn hemm, u minn hemm infetħu li bibien li ma ngħidlekx wara dik il-kitba. Iva, speċi trid tikkonsisti u trid tkun konsistenti fil-kitba tiegħek u loġiku u ma toqgħodx tħarraf u speċi trid xi ħaġa li tikkonvinċi l-qarrej. Il-qarrej mhuwiex injorant. Il-qarrej mhuwiex fidil. Jiena naqra naħseb ma rridx nesaġera u ngħid li naqra kull ħaġa li tiġi ppubblikata f'Malta, imma neċessarjament kważi kważi kull ħaġa li tiġi ppubblikata f'Malta u tasal għal idejja naqraha. Naqraha l-ewwel nett biex inżomm kuntatt mal-lingwa litterarja, biex nitgħallem u biex nara lili nnifsi speċi vis-a-vis il-bqija tal-kittieba. Importantissimu għalija illi naqra kull xogħol illi joħroġ bil-Malti. Issa li qed nitkellmu fuq is-suq lokali fuq Malta. Mentri insegwi x'inhu jiġri fid-dinja ovvjament u naqra x'inhu joħroġ fid-dinja Għarbija bla dubju għax Speċi bla ma rrid dik il-lingwa tiegħi, speċi kull ktiebi li joħroġ jagħmel ħoss nara kif nakkwistah. Iva, meta rbaħt il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb ma naħbi xejn mal-telespettaturi għax huma n-nies tiegħi, L-ewwel relazzjoni tiegħi nfexxejt nibki. Nfexxejt nibki, specie kien specie mument passjonali, specie qisu qisu min-nies qed ituk risposta li iva ikteb, iva napprezzaw dak dak li qed tikteb. Il-kittieb ma jridx flus, ma jridx flus, ma jridx isir isir xi sinjur jew joqgħod xi ġo l-Lord Suzy u x'ismu. Il-kittieb kull ma jrid recognition, meta ngħid rikonozzjoni, ġifieri mhix li tgħidlu speċi proset u ħa ħantuk eh, eh, speċi statwa biex iżżum. Le, Ir-rikonoxxjoni għall-kittieb huwa illi xi ħadd jifhmu. L-ispeċi ma kienx qed jitkellem mal-ħajt. Ma kienx qed jiktib għax-xejn.

Kemm ser idumu ma jiġu. Taf kemm u dwejja toqgħod tistenna. Issa veru xbajt. Iż-żejjed kollu żejjed.
Bonġu, Ponġu.
Kif int illum?
Mhux ħażin, mhux ħażin. Eh, tabib qal li d-dieħla tkun tista' toħroġ mill-kamra ta' anke forsi tqatta' ftit ħin mal-pazjenti l-oħra fil-common room. Grazzi.
X'inhu jiġri hemm barra ġara xi ħaġa? U ta' tixkas hawnhekk jagħmlu ħafna storbju għal xejn. Ħamur inkompli. Enjoy ta'.

Ma tetteħidx, hux?
Le, le, issa le. Tajjeb, għax il-ħabib tiegħi Raymond hawnhekk jibgħati b'qalbu.
Imma ħjar minnek taf. Għajdlu biex bati jent, għajdlu bati. U xnajdlu, najd. Għara ma tajdlu xittu, xej jaqta, għata, biex imbati jena, Għajdla kien, dak bati b'kollu.
Toqgħodx tieħu għalina ħabib ta' aħna serin il-ħin kollu, aħna ġejjin u serin l-isptar għalina hawnhekk sar każin. Kma jinqala xejn diħla jibatuna lura d-dar.
Kemm sa jdumu ma jiġu. Issa xbajt. Min ħajdu ma jiġi? Mhux dawk ten fuq.
Iżejjed kollu żejjed.
Miskin, kif spiċċa Zammit?
Taf min hu dak int? Zammit tal-karozzi.
Dan ir-raġel ħalla xi ħaġa wara.
Ħalla, ħalla qabda flus imma. U wara laqas żammu mill-uliedu għax toħel barra. Laqqas għaddew ħmistax-il ġurnata li ma sabx ruħu fit-triq. Aħ, qed tagħru Pawl, oqgħod taħdem għalihom. Kellu l-karozzi, kellu l-flus, u kellu tfal. Min jaf fiex l-aħjar tinvesti llum? Tinvesti fil-karozzi jew fit-tfal? Il-Maltin bħalna jinvestu fit-tfal.
Għalhekk dejjem jistaqsi kemm ħajdumu ma jiġu?
Imma mhux fuq it-tfal jistaqsi. Ma mela min?
D'Angeli biex jiġu għalih. Ma smajtux il-ħin kollu jgħid hemm fuq. Miskin, kutaw kif spiċċa, għax ħala bi kbira wis, spiċċa minn moħħu biex mbagħad ħadulu flusu u tibgħu f'nofs ta' triq. Dik hija l-ħajja, tipprovax tifhem.
Int għadek imqajjem kustus. Lights out sabiħ. U provor qot. Good night.

Għandu ma għamx Pawlu?
Miet matul il-lejl. Ma kien jidher tant sew ħasra. Pawlu ma kienx se jmut. Pawlu ma kienx. Le Pawlu.

U ħadd ma resaq 'l hawn. Għat-tfal it-tajt, hux?
Għat-tfal! It-tfal?
It-tfal mhux se jiġu 'l hawn. Dawk li kien jinteressahom ħaduh u ħaduh kollu. Ma nafx. Ma x'taħseb li jkun jixtieq missier minn uliedu ħlief li jarahom aħjar minnu? Għandek tgħid Tagħmel għomrok u żmienek taħdem u tistinka biex tedukhom, tarhom jikbru u tarhom isiru aħjar minnek. Imma mbagħad, meta jsiru aħjar minnek, jarmuk. Jagħmlu minn kollox biex joħdulek dik ix-xi ħaġa sabiħa li kull missier ikun iħobb. Tgħid. Tgħid għax ħabbejthom iżejjed. Ma nafx. Imma hekk naħseb. Biss, li kieku kelli nerġa' nibda ħajti mill-ġdid, kont nerġa' nħobbhom l-istess. Nimmissjhom. Ma lili abbandunawni fl-aħjar mument li għandi bżonnhom. Jiena għal dawk l-anġli t'hemm fuq qed jiddispjaċini. Kienu ġew biex joħduni magħhom, imma mbagħad f'daqqa waħda qalu li nqalgħalhom xi ħaġa u kellhom jitilqu malajr. Imma qaluli li ħa jerġgħu jiġu. Dana kollu għadda żmien issa u ma ġewx. Bdejt tgħid il-Mulej bagħat għalija u fl-aħħar mument reġa' bdielu? Hawnk hawn kienu. Ġew għal Pawlu. Iva, naf. Kont ili naf. Dak Iffortunat? Mhux bħali? Ma hawn ħadd bħali. Mid-dehra dak li qed jibgħat għalihom il-Mulej huma kollha taħt il-25. Jien ili fi tmintax mindu ġejt hawn u qatt ma bagħat għalija.
Għamżu x'inġlu? Ara l-ieħor.
Il-numru tas-sodda tiegħi tmintax. U tiegħek ogħla minn hekk. Ħa jkolli mmur għax forsi t-tabib jibgħatni. Ara ma taħsibnix xi għafrit lili tah! Jew xi xitan! F'ġieħ il-Mulej! Jiena nistenna qiegħed hemm minni. Ili nistenna issa. Imma issa xbajt. Iżżejjed kollu żejjed. Ara, ġejjin għal Raymond! Fortunat li hu! Mur! Mur kellmu! Mur! U isma', jekk għandek xi lira, qis illi tmur tonfoqha u tgawdiha llum qabel għada.
Ma tistax tidħol bħalissa, x'bhi? X'ġara? Mitt pazjent, għad jiġi ħass ftit ieħor. Vermont?
Raymond! Tafu?
Raymond!
Raymond! Ekka, ma ħabib, ekka.
Raymond!
Raymond!
Ġara, ħabib. Sebtek li sejra l-aħjar. Ħaterġa tmur lura l-kif kont kif tħaltaw? Tewden darbi?
Joseph Zammit. Għala qiegħed hawn?
Min? Joey, Joey Zammit, ilu hawn xhur twal.
Għama ħadd dak l-isem ili hawn ħafna snin. Żgur hawn, żgur.
Sodda tmintax! Sodda tmintax!
Is-sodod hawn m'għandhomx numri. Le, għandhom. Tiegħi n-numru. Mhm. In-numru tiegħi. Għidli, x'numru għandek? Tiegħi n-numru. Ġa għedtlek.
Is-sodod hawn m'għandhomx numri. Ħuduh fis-sodda u ttuħ iktar morfina.
Bonġu, kif qed tħossok? Kuntent li sejr id-dar? Iva, grazzi. Rasek ok?
M'għadux jitellfek dak, hux? Eh, issa ħafna aħjar.
Minn minn durajt il-professur kollox sew. Naħseb l-effett tal-morfina.
Dak l-aqwa. Kemm tistenna ftit hawn ta' daq tiġu għalik.
Kemm se jdumu ma jiġu? Żejjed kollu żejjed.